Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu akkam jirtan kabajamtootaaf jaalatamtoonni hordoftoonni barsiisaa Oromoo Haappi alhamdulillah ani naga kooti nageenyi kiyya kan jaalalaa kan kabajaadhaa bakka jirtan maratti na ga'u daawwattotan kiyya viidiyoo irraa kana keessatti kaameraa ajaa'ibaa kaameraa akka jawwaala iPhone 13 Pro'tti suuraa keessan bareechee isiniif kaasuun isin barsiisa kaameraan kun jechuudha kaameraa hamma dura isin bilbila keessan irraa qabdanii wal hin madaalu jechuudha kaameraa ajaa'ibaati egaa daawwattotan kiyya gamanumaan haala kaameraa kana buufattanii itti fayyadamtanitti isin dabarsu Hayyee daawwattootaan kiyya gama barumsaatiin darbuun duratti warroonni YouTube chanaala keenyaaf haarawaa taatan baga nagaan dhuftan jechaa barumsa dabalataa argachuudhaaf chanaala keenya sabiskiraayib godhachuun dagatinaadha. Yeroo sabiskiraayibii gootan barumsi nuti asirratti dabarsinu guyyaan guyyaaniin nama dura akka simbira ga'uuf mallattoo notifikashinii sana kiliiki itti godhaadha achi booda ool kan jettu irra kaayyadhaadha. Viidiyoo keenya namni baay'ee dargee kan irraa fayyadamu laayik godhaadha. Barumsaan garaadhaa isin darbee YouTube chanaala keenya jala seenaadha. Viidiyoo baay'eetu jira irraa baradhaadha.

Hayyee daawwattotan kiyyaa liinkii kaameraa kanaadhaa bakka irraa daawuloodii godhatan yookiin bakka irraa gadi buufatan diskiripshin boksii viidiyoo amma ilaalaa jirtan kana jalaan isiniif ka'a. Diskiripshin boksii jechuun warroota hin beekneef jechuudha. Qastii kanarratti yookiin barreeffama irratti yoo kiliik gootan as jalaa liinkii ni argattu jechuudha. Liinkii arma jalaa argatan kanarratti yeroo tokkoof kiliik ni gootan jechuudha. Akkasuma komantii duraa yookiin komantii awwalaa jalallee isiniif kan ka'a jechuudha liinkii kana. Liinkii kanarratti yeroo tokkoof kiliik ni gootu. Hayyee daawwattoota kiyyaa achi booda haala kanaan weebsaayitii kana irratti hin fidaa asirra suutaan gadi ni deemtu suutumaan gad deemtu jechuudha appilichi buufachuudhaaf suutumaan deemtu gadi gaduma deemtu dhumarra argattu jechuudha. Kaameraa ajaa'ibaa daawuloodii godhadhaa akka jiru yookiin daawuloodii akka jiru irratti yeroo tokkoof kiliik ni gootu. Achi booda haala kanaan alaaxul pilaastoor irra sin fida jechuudha. Kaameraa achi kana jechuudha. Kaameraan kun jechuudha kaameraa bilbila keessan irraa qabdanii wal hin madaalu jechuudha.

Achi booda haala kanaa seetingii isaa keessa hin galchaa. Asirratti footoo saayiz kan jedhamu irratti yeroo tokkoof yoo kilik goone asirratti saayizii isaadhaa saayizii barbaadan irra kaa'achuu dandeessa jechuudha. Saayizii baay'ee irra qaba. Itti aanuudhaan viidiyoo saayizii kanarratti yoo dhoone jechuudha. Wanni kun jechuudha hanga 4K ni waraaba jechuudha. Qulqullina isaadhaa kan olii kanarra keessan jechuudha. Gadii kanallee akkasuma gootanii kan olii kana filattu. Kaamera ajaa'ibaati jechuudha. 4K waraaba. amma isinitti agarsiisu kun asirratti tuni cufaa jiraata jechuudha akka suuraa kan seefsi ni godhu tana oonii gootu siitingin isaadha baay'eedha jechuudha aappii kuni aappii ajaa'ibaa jechuudha kaameraa bilbila keessaniitti wal hin madaalu jechuudha qulqullina kaameraa isaa isinummaan wal biratti qabaati saniinis kaa kanaanis kaa ilaalaa jechuudha kan bilbila keessan irraa qabdu saniini asirratti illee jechuudha siistama baay'eedhaa fayyadamtanii wanni godhachuu dandeessan jechuudha. waa hedduun as keessa jira asirratti shoorti viidiyoo waraabuu yoo barbaadan illee waa hedduun as keessa jira jechuudha kaameraan kun waa hedduudha of keessaa qaba tokko tokko siitingii isaadhaa isin ilaalee isinitti agarsiisuudhaaf yeroo waan itti dheeratuuf isinummaan keediya maatii ilaala jechuudha kaameraa garuu kaameraan kaameraa ajaa'ibaati kaameraa bilbila keessanitti gonkumaa iyyuu waliin madaalu jechuudha kaameraa kanatti faayidamaadhaan isin jira Egaa daawwattoota kiyyaa isin gala jeetan abdii qaba. Barnoonni keenya har'aa asirratti raawwataa barumsa bareedaa akka taataa kan argachuudhaaf chaanaala keenya faaraa yoo taatan sabskiraayib gootanii maatii keenya ta'uun dagatinaadha. Akkasumas viidiyoo keenya kana namni baay'een argee kan raafaa deemu laayik sheer waliif godhaadha. Barumsa biroos nagalti deebinutti waan hordoftaniif galatooma.